L-istorja ta' Napuljun u Malta għandhom eja ngħidu kapitlu interessanti. Fuq ix-xefaq ta' warajja fl-1798 Napuljun bl-akbar flotta li qatt ġiet eja ngħidu maquda mill-Imperu Franċiż Kien sejjer lejn l-Eġittu. Waqaf hawnhekk għal tlett ijiem biex rebaħ lil Malta mingħand il-Kavalieri ta' San Ġwann. Dakinhar bdiet l-istorja l-ġdida ta' Malta, Malta Repubblikana, li kienet ħa ddum madwar sentej, iżda f'dawk is-sentej id-dmija, il-ġlied u ejja ngħidu l-istejjer umani li ħarġu f'dak il-perjodu ħa jibqgħu magħna għal għexieren ta' snin. Heritage Malta tqis dan il-perjodu bħala perjodu importanti u essenzjali biex jiġu diskuss fil-mużewijiet tagħna. diskuss anke meta nkunu qegħdin naraw x'artifatti rridu nuru lill-poplu biex Malta jkollha identità ġdida, identità ta' nazzjon żgħir f'nofs il-Mediterran. Following the footsteps of Alexander the Great and Caesar, I am destined for greatness. Heritage Malta għandha d-dmir li tipproteġi ftit mill-aqwa u l-isbaħ siti li hawn ġewwa pajjiżna. U grazzi għal dan, Heritage Malta għandha l-opportunità wkoll li toffri dawn is-siti lill-industrija tal-films. Siti li sintendi huma sinonimi ma' Malta, siti li huma perfetti biex jekk inti hemm film li huma ta' kwalità, u ta' ċertu standard eh, kif jgħidu bl-Ingliż, dawn is-siti huma perfetti għalhekk. Għandek il Sant'Anġlu, għandek siti ġewwa l-Belt, għandek fortijiet bħal Fort Dellimara, għandek ukoll il-Mużew Marittimu fejn għandu bejt li jkollok panorama tal-port li hija unika fil-pajjiż. Heritage Malta għandha s-siti Malta għandha t-temp u l-Malta Film Commission għandha l-inċentiv biex flimkien nagħtu prodott perfett ta' Malta fl-industrija tal-film. What is your name?
Napoleon.
As the course of my life has changed. Napoleon. Mela propju f'Mejju ta' 2021, ftit iktar minn sena qabel il-ġbid tal-film Napoleon beda u Malta, il-Malta Film Commission għamlet kuntatt mal-produzzjoni ehm, ta' Ridley Scott, konna nafu mill-riċerka li namlu li Napoleon reġa' qiegħed on the radar, aħna approachjajnihom b'mod u manjera kif namlu s-soltu, ikkuntatjajnihom, they approved, resqu lejna huma wkoll u ġiet organizzata dik li tissejjaħ ir-reki. Ġifieri sezzjoni ta' visits f'postijiet f'Malta ehm, u għawdex sabiex il-film ikun jista' jinġibet Malta u naraw jekk aħna kompetittivi jew attrajenti għal dan il-film sabiex jiġi Malta. Alla different fitri tlu. I'm destined for greatness. First to admit when I make a mistake. I simply never do. Dan il-film huwa importanti bħala Malta u għal-screen tourism ta' Malta Għaliex, l-iscreen tourism huwa fenomenu ġdid li qed idur madwar id-dinja kollha speċjalment fir-reġjun tagħna fil-Mediterran. Aħna diġà noffru noffru screen tourism għal films bħal famuż Game of Thrones, Assassin's Creed u ħafna oħrajn. Biss dan il-film Napoleon illum il-ġurnata eh, nisperaw li jkollu suċċess internazzjonali, ikollu ammiraturi minn madwar id-dinja għaliex dan dan huwa possibbli jekk imbagħad dawn l-ammiraturi jkunu jistgħu jaraw fejn inħadmu dawn il-films. u jkunu jistgħu jiġu jgawdu s-sbuħija tal-locations tagħna Maltin u jiġu Malta biex jaraw dawn il-locations. This vermin has held the world hostage with his egotism and his lack of simple good manners.